Mano nyithindo ma pech achiel. Yes.
To jaluo ma Kenya obedo abeda wuoto minwa ma ot. Uh, ma nyithind joluo ma Kenya gi chupa dhola ot adi ot achiel Oh yes, e piero abung'wen gaboro thoni ang'wen Rock City Radio Yoga. Uh, ng'ato winja wuoko kenyo koleme program got matek guchengo cheng ka wamituni wabed kunyu wanyamoe ang' matimere piny Piny gi dongo mere, ger ma piny munyo bed kunyo wuotho gi wan wabed kunyo waneno ni ke wakidong chieni akunyo ongo ng'ata we wachien kada chiela ma ng'ata winja ni wajolin e program mani piera bung'wen gaboro thoni ang'wen Rock City Radio akamikole lokoro madi got

Amit wacho ni ng'ata winjan konon mine me ikoyo maka wanigi wendo aka uh, obedo jaduong' Okong'o Michael Chok. Mm. Uh, ah, juthuwa ma winja ni me Okong'o Choki mm. uh, ah, jatel meyo macheno oyiero jaduong' Okong'o Michael Chok obedo district councillor meno ma Mwelo sub county akago bende obedo jaduong' matimo tich mafonji akago fonjo gima chango timere chon kosa waluongo ni history meno uh, eh, isomero meno ma mama kevina comprehensive ss meno itindi meno matororo ka watie kanyachiel gi omin wan meno mawuok wi loka makocha aka redio me lebedo kunyo riwa kanyachiel so ria meno jaduong kogot uh, peter okoth Ajolin. Erokamano uh, ah, afoyo tutual afoyo swa jaduong' ochieng' ochieng' nyinga kogot Peter Okoth Luo Ambassador Eastern Central Africa uh, bedo jaluo ma Kenya to atundo e piny mar Uganda atudo, atundo e piny mar Jopadhola uh, ah, mar timo research uh, mar joluo uh, ma East and Central Africa Asebedo ka wuotho sani uh, oro adek machiegni ang'wen uh, kamanyo joluo e uh, pinje mag uh, Kenya, Tanzania, Uganda, uh, Ethiopia, Congo, uh, South Sudan uh, mbele abiro abiro kadho abiro dhi abiro wuotho piny mar Central African Republic gi Chad uh, mar manyo joluo e pinjego. Mm. Erokamano apoyo. Apoyo swa.
Kogot iwacho ni imito menyo joluo. Uh, kama jutie je uh, Central Africa Republic itieko kadhi Northern Uganda amite niang' nike ma irango uh, imito timo tich me irango imito menyo joluo kama jutie je.
Uh, abiro wuoyo gi dholuo yeah, ka ok iniang' uh, jaduong' ochieng' ochieng' biro loko e lep yeah. uh, gi dhopadhola yeah, ale loko gi dhopadhola uh, taparo ni uh, giniang' giwinjo yes. winjo winjo yeah. maber mm. uh, ang'o momiyo atimo research mar joluo uh, gi, gi dho kiswahili iwacho ni mwacha mila ni mtumwa dhano moweyo timbegi mokia kumoaye ibedo kaka slave gi dho kizungu Wa- wacho gi dho padhola ni ng'ato weyo tim pajo Ehe. Eh, tim pajo wawacho ni timbegi wawacho ni tim pajo Ehe. yes ng'ama oweyo timbegi kata Eh. tim pajo en ng'ama slave Wa- wilokre jumsemel koro eh, nyaka sani history marwa en nondik gi, gi, gi europeans wazungu to omiyo jok modhi sikul e piny mar kenya ok ong'eyo adier mar joluo gi kuma nitie chakruok in the beginning uh, gi knowledge mowuok e sikul wang'e ni joluo ni kenya kende wang'eyo historia mar uganda pakwach lakini en aena kama ne wakadho wakalo uh, to pass Mm. koro kanyo emonomiyo achako timo research Koro gi sani adwaro natimo research mar joluo mondo jaluo kamoro amora mantie ong'e kuonde ma owetene nitie brothers gi nitie te hmm. East and Central Africa. Ka watieko kanyo koro wabro dwaro ni watimo gik machalo kaka documentaries ma koro achako timo sani hmm. nikech orwa uh, mia achiel kochakore kowuok gi sani hmm. higni mia achiel kowuok sani nyikwawa Hmm. Bro penjore ni to joluo ne gin joma nade? Hmm. Nikech sani wan gi gik machalo skul hmm. mamiyo ocheng' ocheng' i japuonj uh, jatelo imbe japuonj. Education miyo gima chalo culture erosion hmm. biro. Hmm. Koro nyakwar nyakwari hmm. samoro biro bedo ni ok nyal wacho dho padhola. Hmm. Upenyo dhop adhola en dhok mane? Mm. Koro documentary chalo kaka book mindiko mm. lakini indike gi video. Mm. Koro uh, instead of rito mondo wazungu otim gigi nyaka koro watim gi uh, wan wawuon. Mm. We have to do them ourselves. Mm. Koro mane madwaro natimo sani mondo wamako maka oro mia achiel Mm. kowuok gi kawuono mm. ji nyalo neno ni magi e joluo mae historia wa mae kuonde ma wantie mae dhok mwawacho mm. mae chiemo mwachamo mae mm. wer mwamielo mm. magi thumbewa gi kama kaka warwakore yes. wafoyo swa uh, jaduong' kugot uh, medo ridhoru aswani ke e oro mia achiel yuwie ilebedo kunyi penjo nyithindo peri ni kwayi wan julebedo kunyi jupenjo nike wan juluo wawuok kune wan juluo wabedo ng'a aka

in ibedo gima waluong gi dho gi dho ragem ni ke historian joluo jobedo jokune wachak gi keny Ah, Miss Ochieng, Mm. bwana moderator, Yes. kama washakieno.
uh, Jaluo oai Southern Sudan. okay Currently waluongo ni South Sudan. yes um, a- akidho penj winjo je penji mi ang'o ma in paka in kowachi ni jalo jaluo Ang'o ma nyutho ni ng'ato jaluo? Mako what, what defines a Luo person today? Is it the color? Is it the food? Tell us something. Ang'o ma nyutho ni jalo jaluo? Inyalo wacho ran jaluo chamo chiemo me, jaluo timo ang'o ma nyutho ni jalo bedo jaluo? Ah, uh, Miss Oshieng Oshieng gi Jupa Dhola ma winja. Yes.
Ing'eyo paran paka jafonji masitori. Yes.
Jaluo tiegi gik piny kweth ma mm. nyutho ni go jaluo mm. kutho mar apena uh, jaluo ripo ng'eyo gi gima ja mzungu luongo ni language yes. dhok maluo uh. Eh.
kinwang'o jaluo ma kenya mm. eidha manyuol po winy uh. Eh. eidha manyuol po molo uh. Eh. kosa manyuol po jok uh. dhi dhok pa jowinjeri yes. kinwang'o jaluo ma uganda uh. eidha manyuol pa dhola eidha manyuol pa luri eidha manyuol pa acholi Jono ja jogi nang'o? Jowinjere. Jowinjere. Eh. Manyiso ni gima define nga jaluo universally obedo gi nang'o? Dho dhok. Gi dhok ma ja mzungu luongo ni Language. language. Yes. Mar ariyo,
jaluo by nature by that time Mm. idojutie kodi tendency mabedo polygamous. Eh. Jonyuomo mon kweth. Eh. To ami akeli ni history mawacho ni tie japo dhola ma idi luongo ni uh, olam mm. olam ido jamor yes. to paka jaluo mito nyuomo mon kweth mm. olam to bedo gi, mo, gi mon kweth uh. to moni jochako lamrok uh. Eh. amiyo dakruok pa mon nyeke meko wuok pama uh. Eh. wuok chon uh. Eh. mino jochako lamrok ot pa jumumor uh. ma jung'unyang'unya uh. to jochako wuothi soni mm. kir mikiya okay. nyokenyo pama tie jura moro mm. meno ot mumori wuok bang'a wuok pulam nyominyo jutundo kenyo kenya tie history mawacho ni the first lady mugeto ot mm. minyo kidho pachuore mm. kamuporie to go geto ot hey. Eh. iluongo ni mikai hey, eh, mikai mikiya that mikai.
is mikiya mi now mi kiya no kwale wo kaka nyuol publam Eh. mumor kasha minyo juchako lam eh to bino mi kiya Eh. paka jumor ti wan min jura mor eh minyo jutundo kenyo dhako no eh. paka owe chwore to Eh. uchako ginang'o geto pichu pero ani minyo mikayi Mm. meno dhako marapena Eh. mugeto ot Eh. kama go ginang'o onyuomerie Eh. mina mikiya wow mar adek jaluo be tie tie yudo gi kwer mm. pere ma kuchowo inya nyale be yeyo ne dieri me kwere dieri mm. jaluo tie grishos mm. ka nyathi otegno mm. ichwoko nyinge mm. mofu nyathi kotegno mm. nyathi kucho tegno tie oro mago loke riye mutegno mm. ichambaga mm. gweno pere dinge manendo chwog ne nyinge mm. amila miyo go sham gine mbaka ka gogina utegno oh. marario ka jaluo nyuol tichwoko nyingi choki

ocho timo tich pere amiyo wachokre gi nang'o chambaka eh. mar ang'wen jaluo kinena nena go baikal eh. iripo ng'eni ne jaluo
yes height watieka waji adek ochieng' eh. ochieng' omina but eh. almost of the same one height. the same height mm. unless tata perino kwale woko japadhola eh. wani kwale woko mm. mini iripo ng'eni jaluo mm. then i language meka keli kinwang'o gima Japadhola luongo ni juogi. Mm. Jaluo ma Kenya be luongo ni juok. Eh. Kinwang'o gima Japadhola luongo ni jatel. Mm. Jaluo ma Kenya be luongo ni ginang. Jatel. Jatel. Eh. So me wutu minwa. Eh. Dudi. Eh. Jobejo luo luongo ni dudi. Yes. Kinwang'o were. Eh. Were chango waluongo ni

Eh. ma kineno kuong'a ni inyalo anyala ng'e ni ajaluo Wow. a ka jaluo by nature Mm. riek ariek aswa How do we prepare ourselves to modernization? Pama mineno me joluo watieko ng'eyo ni watie. To piny dongo swa tek tek. Kisoma tie,

wari pere yikere rupiri adha wa zile ile nuoyo woko wa jujie wabe wari pere yiko nyithindo ju idhi dwe kine piny i idho dwe sonyo take us through that what is your mind in modernization paro peri nango jaluo same mnyeme watie kungeni watie Mm. But that is, uh, that's not enough. How do we prepare ourselves uh, ah, to modernization? Afoyo, ah, afoyo, ah, erokamano. Mm. Uh, Mokwongo, I would like to remind people of my own name. Yes.
Nyinga Kogot Peter Okoth, Luo Ambassador, Eastern Central Africa. Yes. And adwaro bedo ambassador maber. Mm. Ambassador mawach adier. Yes.
Adieri en ni ng'eyo tim mar joluo ng'eyo kuma joluo nitie wacho ni ana ana anahero amaro bedo jaluo mm. is not enough yes. idho kizungu English wacho ni only a fool does not change his mind. Yes.
Koro kibedo ng'ama ofuwo ema ok ilok pachi. Mm. Kochopo sani wan gi modernization, mm. modernity. Mm. Modernity nitie e yor sikul, mm. uh, nitie e yor rwakruok, mm. nitiere e yor gima waneno kaka waparo, mm. pesa, mm. gigo te. Mm. Koro mokwongo adwa uh, wuoyo gi Ominan mm. Okong'o mm. nowacho ni kaber joluo ma Kenya ma Uganda ma Tanzania mm. ma Ethiopia Congo South Sudan mm. oriwre oriwre watim piny achiel yes.
Adwa nyiso Ominan ni mae ok en uh, ok nyalre mm. Eh, it's impossible yes. Uh, to konyalore mm. nyaka wachwer remo mm. uh, oro higa mokalo last year mm. when I was interviewing Kwaradola mm. and you were there yes. apenjo Kwaradola bende iparo ni joluo nyalo riwore uh, yes.
to Kwaradola nowacho gi dho uh, English mm. ni It is possible. Yes. But we have to do it in a manner that mm. does not raise suspicion. Yes. And that was an awakening moment for yeah. me. Mm. Maneno kawanga oyaore maparo ni mm. Kwaradola riek. Yes. Swa.
Kabisa. Yes.
Riek, Kwaradola obedo dhano ma mariek mang'eny. Yes. Na neno ni riwruok ok nyalre nekech mm. ndalo uh, time of drawing the boundaries are gone yes. we cannot redraw them mm. to kawatemo kendo keto kiewo mm. boundary mm. gi sani yes.
wadhi bedo ni wanyaka wadhaw gi onge no government will yeah. allow this to happen freely yes. nyaka wadhaw gi government ma Uganda mm. nyaka wadhaw gi government ma Kenya mm. nyaka wadhaw gi government ma Tanzania mm. nyaka wadhaw gi government ma Ethiopia nyaka wadhaw gi government ma Congo nyaka mm. wadhaw gi government ma South Sudan yes. government auchiel mm. wanyalo loyo ah, wakinyale to kata ka waloyo half of our population will be down yes. is this what we want mm -hmm. no koro anyalo wacho ni riwruok political

uh, Makerere. Yes. And uh, Dr. Ekudu told me, Owachoni, the culture might not survive. Yes.
And anyalo yie kode partially might agree with him yes.
uh, Dr.
Okaka Opio uh, mm. DP Vice Chancellor Lira University mm. owacho ni uh, sani nyaka wati gi gima iluongo ni globalization yes. globalization en riwo terms ariyo mag English mm. globalization mm. and localization yes. wabedo local mm. to we find a way mwariworego gi the whole globe yes. iwinjo mm. koro ere kaka jaluo face modernity mm. nyaka wa, we have to accept that change is moving yes. we have to accept ni being saying that I'm a proud Luo, mm. I'm pure Luo, I'm Luo original. This is not enough. Uh, ng'eyo ni joluo noa South Sudan mochopo Uganda mochopo Kenya modhi Ethiopia. This is not enough. Mm. The future is about money and economic independence. Yes. How do we face this? Nyaka wabed gi gimiluongo ni self love.
Yes. Self love dhi chopo

Sani inyalo dhi lweny kod tong'. Ah, ah. Ok inyal. Pamo yik mopokere opokere. Yeah. Sani okalo lweny kata bunde ok idhigo. Yes. Sani idhi lweny gi bombs gi drones, yeah. uh, laser guided drones. Unyaka wasongo mbele. Yes. Koro how do we face modernity? Wanyalo riwo culture